אקעי, איז א כפרה מיר שטיימער דערווייל מיט די שבת זכור, יא? איז לאמיר אביסל אדורכשמועסן די גאנצע ענין פון שבת זכור, וואס איז שבת זכור, פארוואס וואס איז די חשיבות פון שבת זכור, די גאנצע מעשה. כ'הערט א זייער שיינע מעשה פון רבי חנא וואסערמאן, רבי חנא וואסערמאן האט געהאט א ישיבה אין בראנאוויץ, געווען פארן קריג האט ער געהאט א ישיבה אין בראנאוויץ, און דארטן פארשטייט זיך די מצב געלט ווייז איז נישט געווען מורא'דיג גוט, און מען האט געבעטן רבי חנן וואסערמאן זאל פארן קיין אמעריקע צו מאכן געלט, און רבי חנן וואסערמאן האט יא געוואלט פארן, נישט געוואלט פארן, בקיצור למעשה מיט מחליט ווען מען ווייסט וואס מען פארט, מען האט געמאכט אביסל ריסערטש פארדעם, מיט וועם קען מען רעדן, וועם קען מען טרעפן, עפעס דא מענטשן וואס מען קען דארטן, אפשר קען מען עפעס מאכן, עפעס ארויסשלעפן געלט פון איינעם, זענען זיי געוואר געווארן אז ס'איז דא איינער פון רבי חנן וואסערמאן'ס כיתה וואס האט געלערנט, וואס איז געלערנט צוזאמען אין בראנאוויטש,

דער מענטש האלט נישט ביים געבן, אויפן אידישע וועג איז ער נישט מורא'דיג גוט דארטן, סאו איז ער געווארן א ריכטיגע אמעריקאנער, אינגאנצן אפגעפאלן פונעם וועג, עס איז נישט קיין גרויסע ארויסשלעפן פון אים. אקעי, אבער בכל מאס מען פרובירט, און ער גייט צו מאכן אפוינטמענט ביי אים, און ער גייט זיך טרעפן מיט אים, און האט אים געזאגט, ווייסט וואס, קום אריין צו מיין פעקטארי דארטן אויפן פלאץ וואו איך ארבעט, און דארט נעמען זיך טרעפן. ער קומט אריין צו זיין פעקטארי, און ער זעט די פעקטארי איז א פעקטארי פון באטענס, קנעפלעך מאכט מען דארטן. און איך בחור א מעשה מהייבט אן אביסל רעדן מיט אים וואס ווי ווען און ער כאפט גלייך אז מיט אידישקייט האט די איד ליידער זייער ווייניג איינגעלייגט האט ער אים געזאגט קיצור זיי שמועסן צוזאמען און דאס פרעגט אים די איד למעשה וויאזוי קען איך דיר העלפן פארוואס ביסטו געקומען וואס ווי ווען. האט ער מחול מסכים געזאגט איך דארף אים א קנעפל איך האב איין קנעפל אויף מיין סוט וואס האלט זיך פון איינצוברעכן ס'פאלט אפ ס'טויגט נישט איך מוז האבן א קנעפל ער זאגט קאם אן מאך דיך נישט נאריש יא ביסט נישט געקומען פון יוראפ קיין אמעריקע צו קויפן א קנעפל זאגט אים ניין ניין זאלסט וויסן איך דארף האבן א קנעפל דעטס אלל איי ניד פון מיר איך דארף גארנישט האבן מער איך דארף פשוט האבן א קנעפל דעטס אלל איי ניד און ער זאגט קאמאן מאך דיך נישט נאריש יא? און ער זאגט ניין אלל איך וואנט איז פשוט א קנעפל ער ווייזט אים די קנעפל דארף איך ריפלעיסן און יענער קומט נישט אן ערגעץ מיט אים זאגט אים פיין ווייסט וואס געב מיך דיין סוט געב מיך דיין פראק וואס האט נאר געהאט נעם עס און וועט ער אויפלייגן א קנעפל און ער זאגט פאר זיין דאס לייג נישט נאר איין קנעפל פארשטייט זיך לייג אלע קנעפלעך לייג פרישע קנעפלעך און ער געבט אים צוריק און פיין, און יענער וואונדערט זיך כאילו מיין האר וואס איז דאס א קנעפל קומט פון יוראפ פאר א קנעפל איט דאזענט מעיק עני סענס ס'שטימט נישט ס'האט אים זייער שטארק געבאדערט יענעם און רבי חנא ווייסמאן איז שוין אוועק געגאנגען אבער די גאנצע נאכט איבער געטראכט וואס קומט ער צו די החלטה ער מוז נאכאמאל טרעפן רבי חנא ווייסמאן און רבי חנא ווייסמאן ער גייט צו אים און ער טרעפט זיך מיט אים און ער פרעגט אים קאם אן.

וואס טוסטו? פשוט פארקויפסט קנעפלעך? דיין גאנצע אידישקייט אלעס האסטו אוועקגעווארפן? איך קום פון יארק פאר קנעפל פארשטייסטו מיך נישט? אבער דו קומסט פון דו קומסט פון עולם האמת, דו קומסט פון אזא הייליגע פלאץ קומסטו אראפ אויף די וועלט אויף קנעפלעך פארקויפן צו מאכן געלט לאזט אפ דיין גאנצע אידישקייט? דאס איז דיין תכלית אויפן וועלט קנעפלעך? יענער האט פארשטאנען די מעסעדזש און האט שוין געזען אז. ער גערעכט, ער גערעכט. איך בין באמת אזוי אויכעט. איך לעב אויף דער וועלט פשוט א קנעפלעך. ערנסט האבן זיי געמאכט עפעס א שטיקל ווי לאנג רבי חנינא איז נאך געווען דארט אין אמעריקע האבן זיי געמאכט א שטיקל קביעות צוזאמען און דורכדעם איז ער צוריקגעקומען און המשהו האט געגעבן עפעס א שיינע נדבה אויכעט. דאס איז די מעשה מיט רבי אלחנן וואסערמאן. מיר באלד צוריקקומען צו דער מעשה. כלל ישראל גייט דא ארויס פון מצרים זיי גייען ארויס נאך צען מכות, זיי גייען נאך די גאנצע פאמפעריי פון יציאת מצרים, זיי גייען ארויס דורך דעם וואס זיי גייען יעצט אדורך, גייען זיי אדורך דעם ים סוף, זיי גייען אדורך די מן, דאס הייסט באמת גייט ארויס א פאלק וואס פון איין זייט זענען זיי צושלאגן און צוקלאפט פון אלע זייטן, יא שטעל דיך פאר נאכן קריג, כלל ישראל, אידן גייען ארויס פון אוישוויץ, און זעקס וואכן שפעטער קומט איינער און מאכט הייבן צוריק מאכן מלחמה מיט די אידן. קאם אן. ער האט שוין אזוי סאך געליטן. אדורכגעגאנגען די גאנצע אוישוויץ, יעצט קומסטו נאכאמאל אטאקירן? כלל ישראל גייט דא ארויס, קוים וואס זיי קענען זיך צוזאמקומען, מיט אביסל ניסים וואס זיי האבן געהאט, אביסל וואס? דאס איז נאך צוויי הונדערט און צען יאר וואס זיי האבן געליטן, וואס זיי האבן אמת'דיג געהאט שווערע צייטן, און אויף איינמאל קומט דא עמלק און ער כאפט זיך אויף אים. ווי איז דיין מענטשליכקייט? ווי כאטשיג לאז אפ די גאנצע זאך ארום. אבער ניין, קומט עמלק און גלייך אטאקירט כלל ישראל. און פשוט פשט איז דאס באמת וואס מען דארף יעצט נעמען, קומט פרשת זכור, מען דארף יעצט געדענקען, קוק וואס עמלק האט דא געטון צו כלל ישראל, קוק ווי שלעכט זיי זענען געווען, קוק וואס זיי האבן דא געטון א חורבן פאר כלל ישראל, און דאס דארף מען אביסל דערהערן ווי א מענטש ווי דו קענסט נישט לעבן און דאס אביסל ארויסנעמען פון די מעשה פון עמלק. אבער באמת, מען קוקט עס אויך אן אסאך מאל אז עמלק איז דער וואס האט אפגעשוואכט כלל ישראל, זיי האבן אריינגעגעבן ספיקות אין כלל ישראל, אבער ווען מען קוקט אריין אין די פסוקים אביסל פאר די גאנצע מעשה מיט עמלק, שטייט דארטן אז כלל ישראל זענען געפארן דארטן ויצאו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי ה', זיי זענען געקומען צו רפידים, עס איז נישט געווען דארטן קיין טרינקען. וירא בא ממשה, איז געווען א גאנצע קריגעריי דארט מיט משה רבינו, און זיי האבן געזאגט תני לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה מה אתה ריב עמדי, וואס קוקסטו דיך מיט מיר, מה אתה נעשה נס ה'. שפעטער ווייטער. וימות שם רם למים, א גאנצע מעשה הין און צוריק, און זיי זאגן פאר משה רבינו, למה זה העליסוני ממצרים להמות אותי ואת בניי ואת מקנא ואת צמא, וואס ווילסטו מיט אונז, דו כולי עלמא, דו האסט נישט פארשטאנען, רבונו של עולם האט דא געמאכט מורא'דיגע ניסים מיט דיך, דארפסט ארויסגיין פון מצרים, קריעת ים סוף, מן, אלעס האט ער דיר געגעבן, יעצט אביסל טרינקען פעלט דיך, האלא, ווי דער אייבערשטער, האלא, ער לאזט אונז אפ אזוי, לאזט אונז דא שטארבן, עלמא, ווי דיין בטחון, ווי דיין אמונה, ווי, ווי, האסט נישט געזען, האסט געזען אלעס וואס איז געשען ביז יעצט. ווייטער זאגט דער פסוק, ויצעק משה אל ה' לאמור, מה אעשה לעם הזה, משה רבינו שרייבט צום אייבערשטן, איך ווער משוגע מיט זיי, וואס זאל איך טון, עוד מעט דסקלוני, מען הרג'ט מיך. כ'פארשטיי נישט. כלל ישראל איז יעצט באמת די העכסטע מדריגה, זיי האבן געזען די ניסים וואס זיי האבן געזען, די אלע זאכן וואס זיי האבן געזען, זיי האבן געזען, זיי דארפן זיין די העכסטע שפיץ פון אמונה, די העכסטע פלאץ וואלטן זיי געדארפט זיין, און משה רבינו זאגט, אה, מען וועט מיך הרג'נען, איך שטיי דאך, מען דארף ממש אכטונג געבן, עוד מעט דסקלוני. ווייטער פסוקים, ויקרא שמה מקום מעשה מריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה' לאמור, וואס זאגן זיי? היש ה' בקרבינו ימאן. כלל ישראל פרעגט, דו האסט באקומען מן, ווי לאנג באקומסטו שוין מן? קוים צוויי וואכן וואס מן קומט שוין אראפ. ווער געט דיך די מן? ניין אייבערשטער, אבער דו קומסט פרעגן, וואס פרעגסטו? היש השם בקרבי נמען? דאזענט דאזענט מעיק עני סענס, יא? זיי קומען דא פרעגן, איז דא אן אייבערשטן? איין מינוט, ווער האט דיך ארויסגענומען? ווער האט געמאכט אלע ניסים? אלעס דער אייבערשטער, אבער יעצט פאר מיר קומסטו פרעגן, היש אלקים, היש השם בקרבי נמען? איז דא א באשעפער צווישן אונז? ווי קען דאס זיין אז כלל ישראל איז אדורכגעגאנגען אזוי סאך ניסים ומופתים, און נאך אלץ קען מען זיך פרעגן אזא שאלה היש השם עמני עמהם? און רש י זאגט, דאס איז טאקע געווען, זאגט רש י, דאס איז באמת געווען א מורא'דיגע טענה אויף כלל ישראל, און פאר דעם זאגט רש י, אז א משל, רש י זאגט א משל צווישן א א זון וואס זיצט אויפן שויס פונעם טאטן, און די טאטע גייט אדורך דארטן, און די קינד בעט פארן טאטן, קענסט מיר געבן יענס? די טאטע געט עס אים.

זאגט רש י, אה, דו ביסט אזוי, דאס איז געווען כלל ישראל, דער אייבערשטער האט געגעבן געגעבן געגעבן און אויף איינמאל זאגסטו אה, ווי דער אייבערשטער, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, ווייסטו וואס איך העל דיר שיקן א מלאך, איך העל דיר שיקן דעם הונט וואס העט דיך בייסן, וועם שיק איך דיר, איך העל דיר שיקן א מלאך, און דאס איז די נעקסטע פרשה, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. לכאורה דארף מען דא פארשטיין, קומט יעצט א פרשת זכור, וואס באמת כלל ישראל איז שוין געווען אין א מצב וואס פאר דעם האבן זיי געפרעגט איז דא א אייבערשטער? היש השם בקרבינו מאין? קומט דא א עמלק, און וואס וויל דער אייבערשטער יעצט מאכן מיט די גאנצע עמלק? ער ברענגט א עמלק אויף אפיציעל צו פאררעכטן דעם פראבלעם. וואס ווי אזוי קומט אויס די גאנצע מעשה מיט עמלק פאררעכטן דעם פראבלעם צו היש אלקים בסכנה? איז דא א אייבערשטער צווישן אונז צו נישט? און אויף דעם דארף מען יעצט אביסל פארש און דאס איז אויכעט מסביר זיין פארוואס למעשה מאכן אונז די גאנצע די גאנצע זכר פארוואס וואס אונז מאכן מיר דא ווייל די גאנצע מעשה ווי איז געווען די גאנצע מעשה מיט עמלק די גאנצע מעשה מיט עמלק איז געווען דארטן אז דער בויערשטן האט געזאגט אקעי מען גייט מאכן מלחמה מיט זיי. איז ויאמר משה לישעי', משה זאגט, איך גיי נישט מאכן די גאנצע מלחמה, ישעי', דו זאלסט פירן די גאנצע מלחמה, איך מיט מיין ברודער אהרן וועט ארויף גיין אויבן אויפן בארג מיט חי', איך וועל נישט זיין דארטן. פסוק זאגט אויכעט אז ער נעמט מיט זיין שטעקן, פארוואס נעמט ער מיט זיין שטעקן? פארוואס דאס וויכטיג בכלל? ער נעמט מיט זיין שטעקן. שפעטער אויך, ער הייבט אויף זיינע הענט, און די משנה פרעגט דאך, וכי ידו של משה עושת מלחמות, ושואבת מלחמות, זאגט מרן ניין, נארוואס, מען קוקט ארויף כלפי מעלה און דורך דעם פארשטייט דער איד. אויך, אמאל איז געווען גובה ישראל, אמאל איז געווען גובה עמלק. וואס איז דא די גאנצע שפיל? ס'איז נישט געווען ווי א נארמאלע מלחמה וואס איז אייביג געשען. און לכאורה דארף מען דא פארשטיין פארוואס איז דאס אנדערש ווי יעדע מלחמה, און וואס טוט זיך דא, און פארוואס דארף איך דאס דערמאנען יעדעס מאל, און יעצט, שבת זכור, נאכאמאל און נאכאמאל יעדע יאר, מיט די חימער יעדע ווארט הערן, וואס דארף איך ארויסנעמען פון די גאנצע זאך, פון די גאנצע עמלק, פון די גאנצע פרשת זכור? און די תירוץ איז זייער פשוט תירוץ. די תירוץ איז אז אונז אלע האבן אין זיך די שאלה היש השם בקרבינו און אונז אלע גייען ארום מיט די שאלה איז די אייבערשטער טאקע מיט מיך? די יעדע זאך איז דאס טאקע יא? די אייבערשטער האט דאס געטון? האט ער מיר דאס געטון? אזוי כאילו פירט ער זיך אויף צו מיר? קוק וואס איך טו, אזוי פירט ער זיך אויף צו מיר? דאס הייסט אנשטאט זיך פול פארלאזן, איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן, איך לייג זיך אויף הש לך לשם יהבך, האט דער מענטש אביסל די שאלה אין זיך, דעם שטיקל עמלק, דעם שטיקל ספק וואס ער האט אין זיך, די ביזנעס וואס איך גיי דא מאכן איז נישט באמת די ערווארט איך דארף האבן סייעתא שמיא ערווארט איך דארף איך דארף איך דארף בעטן איך דארף דאווענען איך דארף מספיד זיין אבער ענד אוו דעי איך פיר אויס דאס די שידוך וואס איך גיי מאכן איך בין באמת דער וואס איז מחליט איך קען טוהן איך מאך די חינוך איך בין מחנך מיין חינוך סאיז אלעס איך ווייל איך דארף צוקומען צום אייבערשטן און די מענטש זאגט אייביג היש השם אלוקים בקרבנו איז דא די שטיקל אומאין די שאלה איז אייביג אביסל וואס לעבט אין די מענטש שאלה. און פאר דעם זאגט משה רבינו זאלסטו וויסן כלל ישראל ענק האבן געהאט דא דעם ספק ווי קען זיין דו האסט געהאט אזא ספק ווען דו קומסט ארויס פון מצרים דו זעסט די מכות דו זעסט די מן און נאך אלעס האסטו אזעלכע שאלות די תירוץ איז כלל ישראל איז ארום געגאנגען אייביג און זאגט מ'האט געזען טאקע מכות קען זיין משה רבינו האט דאס געמאכט ער האט דאך עפעס א שטעקן, די שטעקן איז אפשר בכח צו מאכן כישוף, סאו די שטעקן איז אפשר נישט די אייבערשטער האט געמאכט די גאנצע זאך, ס'איז די שטעקן וואס האט געקענט מאכן די כישוף, די מופתים איז ערגעץ משה רבינו האט עפעס א כח, און פאר דעם זאגט משה רבינו קוקטס אהער כלל ישראל, איך זע אין קאמענט די ספק, נאך אלעס וואס דו ביסט אדורך געגאנגען האסטו נאך אלץ א ספק, ווייסט וואס דו האסט א פראבלעם יעצט, איך האב דיר געגעבן די פראבלעם פון עמלק, גיי דיך אן עצה אליינס דערמיט, און איך וועל דיר ווייזן די אייבערשטער פירט דעם מלחמה מיט מיר ווייסטע, איך גיי נישט זיין דארטן, איך גיי זיין אויבן פון וואג, איים נאט גאנע בי דער, דו זאגסט מיין שטעקן מאכט די כישוף, איי איך נעם מיט מיין שטעקן, גארנישט וועט נישט זיין ביי די מלחמה, ביי די מלחמה איז דא איין זאך, מיינע הענט וואס קוקן ארויף, און פארשטייט זיך די הענט פון משה רבינו זענען געווארן זייער שווער. מיט די מעדרש זאגסט איז געווארן שווער כאילו ער שלעפט די וואסער, הייסט ער האט בכלל נישט געקענט אויפהייבן די הענט, מ'האט אים געדארפט צוהעלפן, און די משנה זאגט פארוואס ער האט געדארפט אויפהייבן די הענט, צו ווייזן אז כלל ישראל דארף בעטן און דאווענען צום באשעפער, זאגט משה רבינו זאלסטו וויסן ע ה איך גיי נישט זיין דארטן, איך גיי איך קען נישט מאכן קיין כישוף איך בין נישט דארטן, מיין שטעקן וואס אפשר רעדסטו דיך איין האט עפעס א מורא'דיגע כח, ער וועט נישט זיין דארטן, וואס ס'וועט זיין איז דארטן דו אליינס, ווען דו קוקסט ארויף און דו ביסט מתפלל, ווען דו פארשטייסט אז אלעס איז באמת דעם אייבערשטן, עסטו גובר זיין. די מינוט וואס דו לייגסט אראפ און זאגסט ניין, איך ווייס נישט, יא רבונו של עולם, קומט עמלק און ער וועט גובר זיין, ער וועט זיין שטערקער. דו וועסט פארשטיין יעצט אז באמת די גאנצע מלחמה ווערט געפירט וועמען? אלעס דורכ'ן באשעפער אליינס, גארנישט איך. דאס איז די ערשטע מאל וואס דער אייבערשטער זאגט, קילע, קוק אהער, דו ווייסט יעצט הונדערט פראצענט, אז איך בין דער באשעפער, איך פיר אלעס, און דו האסט צו דעם מלחמה, און דאס וועט דיך אויך ווייזן. און פאר דעם ווען עס קומט שבת זכור, איז דאס נישט וואס עמלק האט נאר געוואלט מאכן צו אונז, קוק זיי האבן אונז געוואלט מאכן שוואך, עס איז אסאך מער ווי דאס. דורך מלחמת עמלק, זעמיר אונז געוואר געווארן אז באמת איז אלעס נאר די כח פונעם באשעפער, יעדע רוק און יעדע שריט און יעדע טריט וואס דער מענטש מאכט, איז באמת'דיג נאר דער באשעפער. און די מינוט וואס דו נעמסט עס אריין באמת דיג אריין אין די קישקעס אריין און ער פארשטייסט נישט דא קיין שום כח נישט צו למשל דא די אפיסער וואס דיעלט מיט דעם ער האט נישט קיין שום כח אויף דעם צו זאגן יא צו זאגן ניין עס האט באמת דיג גארנישט מיט אים איינגעלייגט עס איז באמת דעם אייבערשטן יעדע פראבלעם וואס די מענטש גייט אדורך צו עס איז זיין פרנסה צו זיין שידוכים צו עס איז די חינוך צו עס איז זיין הויז צו עס איז זיין וואס זאל עס זיין די פראבלעם איז איז באמת באמת די אייבערשטער. און ווען איך קום אריין צו א שבת זכור און איך נעם דאס אריין אין זיך, דאס איז מיין שבת זכור, נישט נאר האב איך געוואלט אפקילן, יא איך ווייס האב איך געוואלט אפקילן, אבער דורך אים בין איך געוואר געווארן אז באמת איז אלעס נאר די אייבערשטער. די מינוט וואס איך נעם דאס אריין אין זיך און אזוי קום איך אריין צו שבת זכור, פארשטיי איך אה, איך הער איז שבת זכור, איך הער די מלחמה, איך פארשטיי די גאנצע מלחמה איז באמת נאר געווען דורך תפילה, נאר דורך דעם וואס איך האב מיך פארלאזט באמת אויפן אייבערשטן, און דאס גיי איך מיטנעמען פון יעצט און ווייטער. איך גיי מיטנעמען דאס אז יעדע זאך וואס איך טו, די סעקונד איך צינד אן מיין קאר אינדערפרי איז דאס פארוואס ווייל די אייבישטער האט געזאגט דיין קאר זאל אנגיין אינדערפרי אויף יעדע שריט און טריט וואס דו מאכסט איז ווייל די אייבישטער האט געזאגט דו זאלסט קענען מאכן דעם שריט און טריט און נישט ווייל א צווייטער נישט ווייל אקעי ווייל די קאר דארף עניוועיס אנגיין ניין די קאר דארף נישט עניוועיס אנגיין ווייל ס'דא טעג וואס ס'גייט נישט אן און ווען ס'גייט נישט אן איז נישט ווייל ווייל די אייבישטער וויל דיך שיקן א מעסעדזש דו האסט עס ענדזשוי עס אבער וויסן זאלסטו אז ס'קומט פון מיך אלעס. און דאס איז די מלחמה פון עמלק וואס מען דארף ארייננעמען אין זיך און פארשטיין און אינטערנעלייזן נאכאמאל די קשיא וואס איך גיי ארום מיט דעם היש השם בקרביים עוין, איך האב די קשיא אין זיך ווייל איך בין נאכנישט אנגעקומען צו דארטן, און יעצט איז די פרשה, יעצט איז די שבת זכור וואס איך דארף דאס באמת'דיג טיף אריינבאקן אין זיך און פארשטיין, יא, ס'איז אלעס איז באמת. דער אייבערשטער איז דאקט מיט מיך אויף יעדן שריט און טריט און איך קען גארנישט מאכן, און נישט נאר איך קען נישט מאכן, נאר א צווייטן קען אויך גארנישט מאכן פאר מיך, א צווייטן קען מען נישט מאכן קיין טובה אנע דעם וואס דער אייבערשטער זאל וועלן, א צווייטן קען מען נישט מאכן קיין שלעכטע זאך אנע זיין וועלן, ער האט קיין שום השפעה נישט אויף מיך ווען נישט דאס ווערט געפירט פון אויבן, און דאס איז באמת'דיג וואס דער שבת זכור דארף אונז ארויסברענגען, און ווען מען גייט צום ליינען מען הערט דאס, און דאס איז זיין א פרישע מעשה, איך קום א שבת זכור,

דער אלטער פון נעוואדיגער פלעגט אייביג זאגן, שטעל דיך פאר אין רוסלאנד האסטו די צאר דארט און ער וויל אויסרייסן גאנץ כלל ישראל, אויסהארגענען גאנץ כלל ישראל, איין זאך האט ער, זיין פרוי, די מלכה זיין פרוי, זי איז א אידענע, וואס מיינסטו די ערשטע זאך וואלט געווען מען גייט מאכן? מען גייט לויפן צו די מלכה, וואס זי איז דאך א אידענע, זי איז דאך פון אונזערע, איז לאמיר גיין צו זי, זי העט אונז אוודאי קענען העלפן. דא האסטו א מעשה, מרדכי, אסתר. אסתר איז אינעווייניג אינעם קעניג'ס הויז, דאס הייסט איך האב א שוועסטער, איך האב א אידענע וואס זיצט דארטן. און צו וועם לויפט מרדכי? איר גנאזע. ער גייט בכלל נישט צו זי. ער איז געגאנגען מאכן סק, טענות, תפילות, אבער נישט געגאנגען צו אסתר. פארוואס גייסטו נישט צו אסתר לויפן? זי איז דאך דיין שוועסטער, זי איז דאך א אידענע, זי קען דיך גלייך העלפן. ביסט אבער נישט געלאפן צו זי, פארוואס נישט? ווייל ער האט פארשטאנען אז די גאנצע גזירה האט גארנישט צו טון מיט אחשורוש, ער איז פשוט די פאפעט דא אינמיטן וואס גראדע פירט עס אויס, ער איז די שליח, אייבערשטן נוצט אים, אבער ער איז נישט באמת'דיג באמת'דיג דער וואס פירט דער וואס האט די כח צו זאגן יא אדער ניין, פארדעם איז ער בכלל נישט געגאנגען צו אסתר, לאז זי אפ, איך דארף זי נישט האבן דארטן. דאס איז געווען די גאנצע שיטה פון מרדכי צדק וואס ער האט פארשטאנען, יעדע זאך וואס געשעט איז גארנישט צו טון מיט מיך, עס האט צו טון מיטן אייבערשטן, און נאר ער קען עס פירן, און אויב אזוי why should I go צו אחשורוש, וואס זיך גיין צו א מיטל מענטש ווען איך קען גיין צום באשעפער דירעקט? און מען זעט עס פון דכמר וואס איז בכלל נישט געגאנגען צו אסתר, נאר זי האט געהערט פון די גאס וואס ער האט געטון, זי האט געהערט ווי ער גייט ארום אין שק ואפי', האט זי אים געפרעגט מאי האי, שיקט זי א סך די גאנצע מעשה, הייסט זי באמת איז קיינמאל נישט געווארן קאנטעקטעד. ווייל דאס איז געווען די שיטה פון מרדכי און דאס האט ער קלאר פארשטאנען אז דער אייבערשטער פירט יעדע זאך שריט און טריט. המן אויפן אנדערע זייט געווען פונקט פארקערט. המן האט פארשטאנען יעדע זאך איז א שפיל, אלעס איז פשוט צופאל, יעדע זאך וואס געשעט איז איך, איך קען דאס טון, איך קען יענץ טון, ס'איז נישטא קיין סיסטעם אויפן וועלט. און וואס גייט ער מאכן? ער מאכט א גורל. ער וויל וויסן ווען גייט מען אויסהארגענען אין כלל ישראל, I'll show you, ס'איז אלעס צופאל, וויאזוי מאך איך צופאל, די בעסטע וועג צו מאכן צופאל, די בעסטע וועג צו זאגן אה ס'איז נישט דווקא, איז איך מאך א גורל, ס'האט נישט קיין שום, there's no system to it, איך קען נישט זאגן פארדעם וואס גייט ארויסקומען, און איך גיי אראפלייגן, איך גיי דיך ווייזן די גאנצע זאך איז א שפיל, און ער מאכט א שפיל, ווי מ'האט שוין געלערנט ביי די יערות דבש, יא די רבי גרעניצער אייביג געזאגט אז ס'איז געווען צוויי גורלות, יא מ'האט געזאגט אז ס'איז געווען איינס פון חדשים, און איינס פון טעג, און ביידע זיי האבן געשטימט, אבער עס הייסט ער מאכט דא א גורל. באט באמת ווען דו קוקסט אן די גאנצע זאך פון גורל, מען רופט פירן על שם הפער. וואס הייסט על שם הפער? על שם דעם גורל. וואס איז די גרויסע זאך פון די גורל? באמת קוקסט אן די גורל איז על שלום הזלונית. המן האט נישט געוואוסט ווי אזוי וועלכע דעיט טו פיק. זאגט ער ווייסט וואס איך קען נישט מאכן מיינע אייגענע דעסיזשענס, לעטס מעיק א גורל. קומט דאך אויס אז די גאנצע גורל באמת איז א סייד פוינט, ס'איז א זייער שוואכע פוינט. נעם איך דעם גאנצע פירם און איך רוף אים פירם? תירוץ איז ניין, די פירעם איז ווייל דאס איז געווען המן'ס גורל וואס ער האט געוואלט ווייזן, זאלסטו וויסן די גאנצע זאך איז א שפיל, ס'איז אלעס צופעל, ס'האט נישט קיין שום דאס. מה שאין כן מרדכי האט פארשטאנען ניין, ס'איז דא א גורל, אבער א אידישע גורל, וואס הייסט א גורל, א מענטש האט א גורל, א מענטש האט א מזל אז די אויבערשטער פירט, דאס איז דיין גורל, יעדע זאך, ווער טוט יעדע זאך, דאס איז אלעס דעם אייבערשטן. יעצט ווען מ'קוקט אן די גאנצע ישיבה ווי עס איז אנגעקומען צו כלל ישראל, זעט מען אויך אז די גאנצע ישיבה איז אנגעקומען צו א מורא'דיג אינטערעסאנטע וועג. ווען אסתר גייט אריין צו אחשורוש מאכט די סעודה, זי האט נישט געהאט קיין שום פלאן, זי האט געזאגט מ'גייט מאכן א סעודה, וואס איז די פלאן, ווי אזוי גייט מען ראטעווען כלל ישראל? נו איידער, איך ווייס נישט. איך מוז נאר מאכן עפעס השתדלות. מרדכי שיקט מיך. פיין, סאו איך גיי מאכן א סידור. ווי אזוי גיי איך דורך דעם ראטעווען? איך ווייס נישט. איך דארף נישט וויסן. ווען יעדע זאך אויפן וועלט איז אפ טו מי, איך פיר עס, איך טו, איך פיר אויס, איך קען טון, מוז איך האבן א פלאן פון אנהייב ביז צום סוף. די מינוט וואס איך פארשטיי איך מוז נישט האבן קיין פלאן, ס'איז נישט גארנישט מיט מיך איינגעלייגט, ס'איז די באשעפער אליינס, מוז איך נישט האבן קיין פלאן. זאגט זי, ווייסטו די ערשטע זאך, לאמיר מאכן א סידור. ווי זעט אויס קען מיישי ע? איך האב נישט קיין אהנונג, מ'וועט זען, וויל סי, וויל סי האו איט ווארקס אוט. וואס געשעט? בלילה ווי נאר דו שנת המלך. ווען מ'טראכט אריין, די בלילה ווי נאר דו שנת המלך, ווי וואס זאכן האבן געדארפט אריינפאלן אויפן זעלבע סעקונד. לאמיר זאגן די אחשוורוש, אז ער קען שוין יא שלאפן, איז די גאנצע זאך בכלל פארפאטשקעט. ער קען שוין שלאפן. פאר סאם סארט אוו ריזען ער קען נישט שלאפן. דאס לאמיר זאגן איז צופאל. לאמיר זאגן. יעצט ברענגט ארויס א ספר. וועלכע ספר ברענגט ארויס? קומט ארויס די מעשה מיט מרדכי. כ'מיין, דו מיינסט איך בין די איינציגסטע מענטש וואס איז נישט געווארן אפגעצאלט ביי אחשורוש? א פראמיס איז נאך געווען אנדערע מענטשן אויך, וואס איז געווען עפעס א ליידיגע חוב וואס אחשורוש האט מיר נישט ערלעדיגט? ניין? מסתבר יא. סאו פונקט די מעשה קומט ארויס? פיין. סאו איך האלט דא אינמיטן שמועסן מיט זיינע שרים אהין און צוריק וואס גייט מען טון? ווער קלאפט אויפן טיר? המן קלאפט אויפן טיר. דער המן האט נישט מיטגעהאלטן די שמועס וואס איז געווען ביז יעצט. ער הערט נאר מ'רעדט פון עפעס א שמועס און דער קעניג פרעגט אים א שאלה וואס זאל מען טון צו איינעם וואס איז און ער ענטפערט אים ווייל ער מיינט אז מען רעדט פון מיך, אה לאמיר ברענגען די קרוין, לאמיר ברענגען די סוס, לאמיר ברענגען דעם קליידער, ווייל לכאורה רעדט מען פון מיך. אז ער האט נישט מיטבאקומען די קאנטעקסט פון פארדעם האט ער נישט געוואוסט. וואלט ער אריינגעקומען א מינוט פארדעם וואלט ער פארשטאנען מען רעדט פון מרדכי, אויב וואלט ער געזאגט ווייסט דו ביסט שיקן ווי די פעפער וואקסט וואלט ער אריינגעקומט א מינוט נאכדעם וואס אחשורוש וואלט שוין געמאכט א דעסיזשען וואס מען גייט מאכן וואלט ער אים קיינמאל נישט געפרעגט אויך נישט. סאו וואס וואלט געווען? אויך וואלט גארנישט געווען. דאס הייסט דער משוגענער קומט אריין אינמיטן נאכט, וואס קומסטו אריין אינמיטן נאכט צום קעניג? וואס פאלט דיך איין? נארמאל שלאפט דער קעניג די צייט, גראדע היינט נישט, אבער וואס פאלט דיך איין דו קומסט יעצט? אבער ער קומט. וואס קומסטו? מען זעט דא וויפיל טויזנטער זאכן פאלן אריין, יעדע זאך פאלט אריין פונקטליך אויפן פלאץ וואו ס'מוז זיין אינעווייניג, דאס איז די. פארוואס? ווייל איך מוז אנקומען צו די נס, און זאגט דער אייבערשטער כדי צוצוקומען צו די נס, גייט מען אריינשיקן אסאך שטיקלעך צוזאמען. אבער המן קוקט די אלע זאכן אן, אה, ס'האט צופאל, ס'איז פונקט געשען, פונקט געשען, פונקט געשען, דאס איז געווען זיין שיטה, אלעס געשעט צופעליג. ווייטער, קומט מען יעצט צו די נאך טעסטן, ער זאגט אים, אקעי, וואס גייט מען טון מיט מרדכי, ער האט אים געזאגט, למעשה מוז מען ארום, מוז אים ארום פירן, די גאנצע מעשה, יעדער איינער קען די גאנצע מעשה, ככי עשה, פיין. יעצט קומט אהיים. ביי א ספה המן, ער רעדט צו דארטן צו זיינע חברים און זיינע דאס, און ער זאגט זיי וואס די לשון הפסוק זאגט דארטן, ביי ספה המן לזר איש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קרי היא, פונקט אלע זאכן וואס איז פונקט געשען, דאס איז פונקט געשען, איך בין פונקט אריין געקומען, און פונקט איז דאס געווען, און פונקט האט מען גערעדט פון מרדכי, און פונקט האב איך געזאגט, און פונקט, ווייל אלע זאכן זענען נאר פונקט, אבער עס איז גארנישט, די גאנצע זאך איז פשוט א פונקט מעשה, און אויף דעם האבן זיי געזאגט, ניין זאלסטו וויסן נישט דא אזא זאך פונקט. אויב איז מען זערא איהי דיהי, זאלסטו וויסן, דער מרדכי ח לעבט נישט אזוי. דער מרדכי ח לעבט אז יעדע זאך געשעהט, געשעהט פאר א סיבה. און זאלסטו וויסן, אויב איז דאס מזרע היהודים, און ער פארשטייט, און ער ווייסט, עסטו ווייטער פאלען פאר אים. ווייל ביי אים נישט דא קיין פונקט. ס'נישט דא קיין פונקט. אלע זאכן, ביי א איד ווערט יעדע זאך געפירט מיט א חשבון, מיט א סיסטעם. ביי א גוי איז דא א אנדערע סיסטעם וואס דער אייבערשטער פירט דורך די הנהגה. ווייל ער איז א גוי האט זיך אנדערע סארט הנהגה אבער פאר א איד נישטא די זאך פונקט יעדע זאך געשעהט ווייל ס'מוז געשעהן אויף דעם פלאץ און פאר דעם זאגן זיי זאלסטו וויסן אם איז ער א איד מי גייסטו ווייטער פאלן פאר אים ווייל די זעהסט שוין אלע זאכן ווי די אייבישטער פירט יעדע שריט און טריט זעהסטו אלע די מעשה גייט זיך נישט ענדיגן פיין. און דאס איז טאקע געווען ווייטער. קומסט אריין צו די צווייטע סעודה, זי ווייטער, אסתר האט נישט קיין שום פלאן. וואס הייסט זי האט נישט קיין פלאן? דו האסט א גרויסע סעודה וואס דו דארפסט מסדר זיין, דו האסט נישט קיין פלאן? ווי קען דאס זיין? תירוץ איז זי האט ווייטער געוואוסט, עס האט נישט מיט מיך איינגעלייגט. דער אייבערשטער האט געשיקט די צרה, דער אייבערשטער וועט מיך ארויסנעמען פון די צרה. ווי אזוי? איי דאנט ניד טו קנאו. דאס איז א גרויסע יסוד ווען א מענטש לעבן האט א פראבלעם, איך ווייס נישט וואס צו טון. איך מוז נישט וויסן האו טו פיקס די פראבלעם. איך האב א פראבלעם. איך האב א פראבלעם וואס די פראבלעם זאל עס זיין. איי דאנט ניד טו פיינד די סאלושען צו די פראבלעם. איך דארף מאכן די ריכטיגע סטעפס וואס איך האב צו טון כדי צו מסדר זיין די פראבלעם לפי מיין בעסטע יכולת. איך ווייס נישט, וועל איך פרעגן א רבי, כ'וועל פרעגן א רב, כ'וועל פרעגן א מנהיג, כ'וועל איינעם פרעגן וואס קען מיר זאגן, טו אלף בית און גימל. ווייטער איז דאס זיין הונדערט פראצענט דא וועט ארויסקומען די ש די דארפסט נישט האבן קיין פלאן איט דאזענט האוו טו מעיק סענס וואן טו טרי פאר די מוזט נישט זען אלע סטעפס פאר דיך דאס איז די פוינט פון אסתר זי גייט אריין צו א סדר זי האט נישט קיין אהנונג ווי אזוי דאס גייט זיך ענדיגן לאמיר אביסל נאך אריינטראכטן ווען זי גייט אריין צו די סדר האט זי דען געוויסט אז היינט נאכט אין א שעה צוויי איז די גאנצע מעשה אריבער? האט זי געחלומט אז המן עט ליגן אויפן גלגל אפאר מינוט שפעטער? זי האט נישט געחלומט דערפון זי האט געמיינט סאם האו עט מען דא ארויסקומען. און ווייטער אלעס איז געפאלן אויפן פלאץ, די המן האט דאך דאס הייסט די גאנצע פאל די גאנצע זי האט אים געזאגט ס'איז דא איש איינער וואס איז צורר הידים, אחשורוש רעגט זיך אויף, ער גייט ארויס ער זעט גלייך ווי מ'שניידט די אלע ביימער דארטן, קומט צוריק אריין, המן פונקט אויף דעם וואס פאלט ארויף אויפן בעט, און ער זאגט יאללה דאס איז עס, נעמטס דעם המן, הענגטס אים אויף, און דאס איז דער סוף פון די מעשה. ווען א מענטש וואלט דיר געזאגט און וואלט געקומען צו עס צו זאגן פאר די סדר זאלסטו וויסן אין אן אאווער די גאנצע זאך איז אווער, די גאנצע צרות וואס דו מיינסט גייט ארויס היינט גאנץ כלל ישראל אין א פיו מינוטס איטס אלל דאן און דאסטעד. עס זאגן דיך ווייניש וואס דו מיינסט, דו ביסט געפאלן פון קאפ דא, דאס איז א גזירה וואס א בריוו איז ארויסגעשיקט געווארן מען קען עס נישט מבטל זיין, מען קען גארנישט טון דאס מוז בלייבן אזוי ווייל די כסאוואזשע קעניגשאפט קען מען נישט צוריק נעמען. און אויף איינמאל די גאנצע מעשה איז אריבער. איז ווייטער. ווען איך לייג און זאג און איך פארשטיי אז די זאך וואס איך האב דא, די פראבלעם וואס איך האב דא איז נישט מיין פראבלעם, ס'איז א פראבלעם וואס די אייבערשטער שיקט צו מיך, און די אייבערשטער שיקט עס צו מיך ווייל ער וויל אז איך זאל ווייטער קומען אין מיין לעבן, איך זאל פארשטיין, איך נוץ דאס אלס אפערטונעטי, איך זאל שטייגן אין מיין אמונה, איך זאל שטייגן אין מיין בטחון, איך זאל קענען ווערן א בעסערע מענטש, די מינוט דו פארשטייסט עס, נעמסט דאס אריין, פארשטייסטו? דיין פראבלעם איז נישט דיין פראבלעם, ס'איז די אייבערשטער'ס פראבלעם. דו האסט די סעלושען, ווייס איך ווי ארויסצוקריכן פון דעם? ניין איך ווייס נישט ווי ארויסצוקריכן דערפון, אבער איך ווייס אז איך האב א באשעפער וואס איך קען זיך פארלאזן אויף אים, און ער האט א פלאן, און דערווייל גיי איך מיטשפילן דעם פלאן לפי מיין בעסטע כוחות, און ארויסברענגען די בעסטע זאך, און פשוט פרובירן צו ארויסצוברענגען און פארטראגן די בעסטע וועג וואס איך קען, און זיך שטייגערן אין דעם און וואקסן פון דעם. און דאס איז די שאלה וואס מ'קומט דא פארענטפערן ביי שבת זכור, היי ששם בקי בעיני אם עיון, קומסטו יעצט שבת זכור און קומסט אריין אין בית מדרש און זאגסטו יא, איך האב א באשעפער ביי מיך. און ווי ווייס איך דאס? איך זע עס פון די מעשה פון פורים, ווען איך זע יעדע סטעפ איז געווען אזוי סענסלעס, עס האט בכלל נישט קיין הענט און פיס, און דאך סאם האו האט די אייבישטער געוויזן קוק אהער, ווען דו קוקסט יעדע זאך פאר זיך אליינס, איט מעיקס נאו סענס, אבער די ביג פיקטשער עסטו זען, אלעס פאלט אריין אין פלאץ. די זעלבע זאך איז אויך ביי וועלטן מלאכים און סאמולייק, עס האט גארנישט מיט, משה זאגט איים אוט אוו העיר, געט זיך אליינס אן עצה, וואס דארפסטו מיך נישט האבן, ס'איז אלעס באשעפער, די מינוט איך פארשטיי דאס, און איך גיי אריין צו שבת זכור אזוי, איז נישט נאר וואס די גאנצע שבת זכור געווארן איז שבת זכור אנדערש, די געדאנק פון שבת זכור איז אנדערש, נאר די מענטש'ס לעבן ווערט אסאך לייכטער, איך האב א פראבלעם. פיין, איך ווייס איך האב א פראבלעם, איך מוז נישט ווערן אויס מענטש וועגן דעם, איך גיי נישט ווערן צובראכן וועגן דעם, איך גיי נישט, איים פאנקשענינג ווייטער. איי איך זע נישט? יא, איך ווייס דו זעסט נישט, אבער ס'איז דא א פלאן, און די פלאן וועסטו בעז השם זען אמאל שנעלער, אמאל שטאטער, ווי יו וויל סי די ישועות קומען. און דאס איז די פרשת זכור, און מיט דעם וועל מיר ענדיגן היש השם בקרבינו און דער שבת וועל מיר זאגן יא, יש השם בקרבינו. און דאס איז עבודה, עס גייט נישט איבער נאכט, אבער מען ארבעט אויף דעם נאכאמאל און נאכאמאל, קומט מען צו דעם זאגן יא, יש השם בקרבינו.